Niha li vir du mêvarên ezîz, du zana û ronakbîrên hêja ji Kurdên Yekîtiya Sovyetê li ba me re rûştin. Niha li ba me ba redaksiyona Pola Roja nû mêvan in. Me xwest em van Di zanayên xwe re li ser rewşa Kurdên Sovyetê, li ser halê Kurdê Sovyetê, li ser dîroka gelê Kurd û bi tevayî li ser halê gelê Kurd, rewşa gelê Kurd roja îro de dîtin û raya wan bigirin. Li milê milê çepê Profesor Şekroyê Xwedo. Ew bi xwe serokê para Kurdzanî yan jî beşa Kurdzanî ya Înstîtuta Akademiya Ermenistanê ya Rûhelataniyê ye. Her wisa ronakbîrekî gelê Kurd ê mezin Nadîrov Nadirê Keremê Nadîrov bi navê wî tevayî wisa tê zanîn. Ew bi xwe jî di warê petrokîmyayê de gihîştiye dereca here bilind ya elmî ku li Yekîtiya Sovyetî ji wan aliman re akademîk tê gotin. Profesor Akademîk Nadrov niha li paytextê Komara Qazaxistanê li Al-Ata dijî. Lê beriya wî em dixwazin li ser piçekî li ser rewşa Kurdên Yekîtiya Sovyetê. Ê ku qasî em dizanin li komarên Ermenistanê, Gurcistanê, Qazaxistanê sedhezaran Kurd dijîn. Rewşa wan çi ye çi ne em Kurdkî ji mamoste Profesor Şekirê Xwedo pirsîn. Li Yekîtiya Sowetê çar biradarên me got Kurd li Ermenistanê ne. Gurcistanê, Qazaxistanê, li Komara Asya Navî nav vê gavê Krasnodarê hene. Kurd devrê başka başka hatine Yekîtiya Sovyetê. Mesela Kurdê Asya Navî wadê xwe da ji Xorasanê hatine weke du sed du sed û pêncî salî berê. Kurdê Ermenistan û Georgiayê yanî Kurdistanê xwe sed sala nozdeh û bîstî da hatine. Vê gavê bi resmî bi statîstîk Ermenistanê şêst hezarî zêdetir Kurd tijîn. Georgiayê çil pênc heta pêncî hezarî Qazaxistanê Nadir Kerîmê çil hezar berê dibêjin. Kurd jî Nava emrê Kurdê Sowêtî de guhastin êpê cih hatine kirinê. Vê gavê hene û dixebitin. Sêndireke Kurdzanî li Înstîtûta Rojhilatzanî yê Akadêmiya Ermenistanê ya Alman la deh kes dixebitin. Min jî serokê wê beşî me. Radyo her roj saet nîvekê xeberdana dike bo Kurdê Sovyet û Seljûkurdê Tirkiyeyê yê di welatê Humayî.

Rona pirê me na Wenda Emediyê Nadir Kerîm Uç gelek mezin e. Kevaniya wî çi hev dibêje xanima wî Xwîşka Helîme dersê kurdî derbas dibin, komê wan e reqasê û tîyatrê hene. Lê belê çetnayê me jî hene, problemê me jî hene. Kurd wede de hatine sirgûnkirinê ji ciyê xwe re. derketine, çetnayên hezin derhoz kirine û Talebexd re yek li ji wan jî Professor Nadîr Kerîm û Çet Qemes di ser wê hatiye ew çend giliya bêje. Berê niha qasî ku em dizanin û me wisa dizanibû jî û heta dereceyekî rast e jî ku li Yekîtiya Sovyet Kurd li gor Kurdên Kurdistanê welatên Wek Tirkiyeyê, Îranê, Îraqê û Sûriyeyê bêtir xwediyê heq û azadiya bûn. Her çiqas Kurdên Sovyetê bi hêjmara xwe ne gelek din jî, di nav wan de gelek însanên ronakbîr, zana derketine û wek em dizanin, Radya Reanê beşa Kurdî bi salan xizmeteke mezin kiriye ji bo ne tenê Kurdên Sovyetê her wisa ji bo temamiya Kurdistanê û taybetî Kurdistana Tirkiyeyê. Ew tiştekî gelekî mezin bû. Qîmeta wê nayê pîvandin. Li aliyê din kultura Kurdî, çanda Kurdî li Yekîtiya Sovyet, pêş ket, em rûya jî zanin. Pirtûk û rojnameya Bakirîya Teze û di warê folklorî de xebatên hêja, di warê dîrokê de xebatên hêja ku niha jî berdevam dikin hene. Lê di aliyê din hin tişt hene ku ku em jî me jî pê nizan bû. Mesela mesela sirgûnkirinê. Wek te got Kek Nadirov jî hatiye sirgûnkirinê. û gelek Kurdên din jî hatine sirgûnkirinê vê daxwaza dilê xwe bi milên wan hatiye girtin û avîtine komarên cuda cuda ji Kurdistanê bêtir dûrxistine. Kek Nadirov yek ji wana ye. Lê berî em vegere mesela Yezî ez xwezim ji ber ku yê kek şekro profesorê tarîxê ye ew erdê ku li Azerbaycanê kurd lê dijîn û di wextê Lenîn de jî jê re Kurdistan hatiye gotin, Kurdistana Sor hatiye gotin. Gelo bi perspektîfeke tarîxî meriv bikare ji we re bêje parçekî Kurdistanê kek şekro? Zanî te dom. Wê derê kurd wadekî pir qedîmî de jiyîne û ew navê Kurdistan e ne ku tenê me xwe xwe kurd a gotiye. Azerîya xwe xwe wê re digot Kurdistan çimkî wê re kurd dijît. Yan dixwazin bijîn me tî em qurna şanzda de hevda de wê derê cem in serekanî hene wekî wê re kurd dijîn. Û eger em dîrokê jî binêrin azerî xwe xwe Dîrokan bi navê Azerî haqa ne ke. Dixwazim bêjim ew Kurdistan rastî Kurdistan be. Ew girîkî baş qe wekî perçekî wî yanî niçekî wî ça digîşte Kurdistanê. Hinekî zehmet e. Lê wekî ew Kurdistan bîye ez sed û sed vê re qaylim û ew cihê Kurda bîye, yêra Kurda bîye, xwura tiştekî habe.

bîst û sisê hat danîne. Sala hezar û neh sed jê re Rûsî digotin Uyezd. Sala bîst û neh kirine Okrûk. Okrûk yanî ewa xawa hê biçûk e. Yanî ew ê îdarî ne ne? Erê îdarî ne erê ew administratîf e dibêjin. Sala bîst û neh kirine Okrûk. Sala sî dane Hilton. Erê dîrok e. Îja çar kevin a dîrok û cem jî heye. Ekzempler di cemên hene.

Bi dîtina min ew ewano bi nêta xirabî dînê Mihemedê jî dane xebatê wekî ya bikin. Çimkî gundiya xwe xwe digot, digot me re dibêjin wekî hûn misilman in, erê misilman ê wekî em yek in, em miletek in, ferqî tune. Ew jî dane xebatê. Wek Tirkiyeyê jî didine xebatê ew yekî. Elbet.

Kurdbûn mesela miletî ye. A îro jî di sala hezar û neh sed û newd û yekî de jî îro li Ermenistanê Êzdî hebin û xwe Kurd hesab nekin, xwe wek Êzdî hesab bikin. Gelo ev nîşana çi ye? Kêmasî ya kî ye gelo? Ji bo ditina te yek şer. Zanî em nava me Kurda de xeysete kirin. Gelek cara mehanê bedbextîya xwe di nava xelkê de dibîne. Ev yek rast e, lê gelo cara jî em navxa xwe xwe de gerek bibînin? Bi dîtina min ez weke wekîlekî întelîgensiya kurda evî têmasiya xwe jî hesab dikim. Ew ê ku dibêjin wekî êzdî miletekî başqa ye, êzdî ne kurd in, eva şeadetiya nezanî ye, bavê min. Çimku. Êzdî, Êzdîtî, ew sîstêma heban din e. Berî dînê Mehmedê temamiya Kurdan bi dînê Êzdîtî heban din e. Dînê Zûrdeştî elemendê wê nav de hebûne. Paşê dînê Mehmedî hatiye ew dîrok eyan e. Tayê pir bi destê zorê hatiye belakirinê. Piraniya milet ew dîn hilda, perçekî wî biçûk Êzdî mûne. Lê belê zimanê xava, erf ededê xava, Gelek qabîlê me hene, qabîl, qabîl, nîvî misilman in, nîvî êzdî ne. Yanî dixwazin bêjin ava koka wan êdî kirje wekî miletek in. Ew çi ku niha hene meriv hene û kek Nadîrov tevlî kir got Piperê jî merivê hinekî haş dîrokê tune ne. Ez naxwazim hinekî sert bêjim merivê nexandî çimkî rastiya nexandîtî ye. Yanî wexta min got xwendî nexwendî ji ber ku heftê sal e sosyalîzm heye li Sovyetê. Mesela eger em Kurdistanê bigirin sedî heştê nexwendî bin ew eşkere ye diyar e ku polîtîka hikûmetê ew bû Kurdan ne zan nexwendî bihêlin. Lê li Yekîtiya Sovyet hebûna vî tiştî bi çekî meriv Na teme gelekî bêje. Zanî xwendî nexwendî dî car car dereqe wê yekê de nîne wekî em bijin nizane binivîse yan bixwîne. Wexta haş dîrokê tune ne. Û tiştê mezin hiltîne ser stî xwe ev jî nexwendîtî ye. A ku gava dibijin êzdî ne kurd in, evo nexwendîtî ye. Em hema me em ku hatine ser vê dilî em bêjin. Ew folklora hatiye berevkirinê, ew beşê kurdzanî ye, ew radyo, nizam çi, sedî not êzdî tê de dixebitî. Û bona kurd û Kurdistanê dixebitî çimkî bo miletê xwe dixebitî. Bira tu firqî tu problem tune. Ez dixwazim hinekî ser de zêde kim. Problema êzdîtiya Kurdê Ermenistanê yan êzdît mayîn û sermotî ye. Problema şîya û sunî ye. Problema Elî Îlha û problema nizam yê di mayîn. Problema Kurmancî û Soranî, problema Goranî û problema Zazakî nizam çi çi ye. Eva gelek neyarê gelê Kurd bi nexebat in.

Yani ez dibêjim mesela ke awqas vekirîye, eşkere ye yani îzahkirina wê ne zehmet e. Lê bi te re bi başî ne xebere te dibirim. Ez sedî sed bawar im wekî eva gelekî perspektîva wê tune. Axiriya wê pûc e. Cemat hê zor e. Cemat hê aqilmend e. Cemat diharin zane ji kîjan rê rêya rastî.

Qehm her roh qerara xwe jî nakin kê çi gerekê bike. Ew tişte dîsa ne wekî em xwe xwe dizanin wekî vê derê problema du milata tune. Problema tî ne. Biradarên me Kurdên Musulman jî dibêjin di vî berê em ji we çûne. Dînê Êzdî tî çûne. Em piro tun ew tune. Dînê Êzdî tî temam dîrokê de eyan e wekî dînê temamiya Kurdayê berî Musulmaniyê ew bî.

Lê şixulêk vê axirê van her serê paşîl dibin şixul lap girantir girantir. Meselen bêjin Ermenistan Gurcistanê Kurd tenê bajarê Tbilîsî ya dijî. Himlî, Himlî. Ay Himlî, ew yê Himlî. Temamîya xwe Êzdî ne. Lê em problema navenda tune, wan navêjin em ne Kurd in. A pîsiya re pîsî ji Ermenistanê derket. Wê wê pîsiyê re navka Kurd cihê bûne. Kurdê Misliman derketine çûne, tenê Kurdê Îslam. Ji dîsa wan Kurdê Misliman berra din bînine şûnê te her kin, bê hûn birê her re Kurd in, ewa çetinayek bi mezin e. Lema ji gerekî vê dereqê ve hîn kireyî û şolekê gelekî mezin bike.

Me berê newê bû te tiştê ve şertên tund in. Berê me newê bû tena Kurdistana Serêt hebû hebû di ser çêkin me ve her dişûnê me de. Em weka dibêje. Yekîya di da zimanê Kurdî derbas dibû tenê Ermenistanê, Gurcistanê cêk Kurd kampakt dijî. Ana ka Qazaxistanê Rîspublikê Basqer jî hema gundekî çend malê Kurd de hev in, duyem dixwazin zarê me, zimanê me hîn.

Ez tiştekî gerek bibêjim. Salê bîstî wexta helayê ronakbîrê me ya kurdî tune bû. Ermenî xwe xwe, wekîlê wan xwe xwe bona me pirtûk dinivîsî. Redaktorî rojnama me dikir wekî bimeşî. Vê gavê jî niha merkeza kultura kurda ya pêşin dîsa Ermenistan hesab dibe. Em îzna me tune em wî emekî inda bikin. Vê gavê jî ekstremîst jî hene, gele merivê Dûrnedîtî jî hene lê pirraniya întelîgensa ermenî ya gelê ermenî ya vê pirsê ra ne qal e. Ema berî hatina min meqalekî mezin profeserekî ermenî ya çap kiribû li rojname honeke gelekî otorîtet ser wê yekê wekî pirsa êzdîtî û sirmantîyê ça Hîmê miletî tiştekî qelet e. Ew him dijî miletê kurd e wekî dostê min e, him jî dijî miletê ermenî ye. Çimkî me re dostî lazim e ne ku du tîretiya sowetî dikine û dixwin. Ez guman im wekî ev qewetê ermenî ya ew wekî

Kîsî ketiye ortê de. Noka ermên xwe poşman wekî kurd xwe re vebûne, hinek çûne, hinek mane, xwe poşman e. Wan êk feham dikin. Ez ser Gilî Gevşekurûm wekî nexwendî gotinê di Meklî û Sowêt de merivê nexwendî tune, bişka xwendan heye, dizanin, dinivîsin, dixwînin. Ê min feham nekiriye. Wextî wan merivê famnerkirî kurd hat cihê bûn û yek famkirî heta noka jî divê can bira bizivirin vê bira bizivirin bên lîrê xwe bikin hekî lê kes yê Me baxşî nekek Nadoyo. Hevalê di ermenî Nadoyo rahmetî Nado Xwdo Nadoyo Xwdo nivîskar merivekî gelekî qedirgir me gişka jê hez dikir. Em tevî wî ya tevî Kinyas profesor tevî çend hevalê di ermenî em çûne gunda Gerlanek nav kurdê musulman Hindu neçin, malê xwe nehêlin, ew nekin. Lê belê na temamiya Sovyetê nerehetî, diskonfort hene. Hene elemênt hene wekî tişkî tevev dikin, wekî. Dixwazin kaos çêbe, tevevê çêbe. Dixwazin kaos tevev çêbe. Çimkî gelê ermenî û întêlîgênsîya wan bi rastî îzna me tune neşêkirîne. Wana me re gelek tişt ne mezin kirine. Wan kek Nadîrê Xaxa çend cara hatiye em ber nava hevalê de ermenî, hevalûyê ermenî ye nêzîk hene. A van axiya sala par. Sala par li bijartinê di Ermenistanê de yê akademya de wekî endemê akademyayê dibijêre. Cîk mexsûs dane bona kurdzanî. Ev tiştekî yekimîn e li temî me sorê. Dixwazim bêjim niha dîsa merkeza kurdzanî heye, gazeta kurdî heye, xeberdanê di kurdî hene. Îcar hinekî niha ew elemêntê nasyonalîstî yê teng difikirin ew hûna dîskonfort çê dikin yanî nerehetî çê dikin wekî hat çeknayîf mezin pêş ve tîne.